Сәлам барыгызга да! Без тагы чыгып утырдык әле. Хәерле көн, дуслар! Кыямовлар кыздыра тапшыруының икенче чыгарылышын сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Беренче чыгарылыш шактый уңышлы булды, әйеме? Шактый уңышлы булды, бик күп тәкъид фикерләре ишеттек, бик күп бәһәрләүләр ишеттек. Менә шуларны ишетү...
Исәнләшмичә йөрүчеләр дә бар.
Алла, минем белән исәнләштеләр, минем белән көне буе телефоннан сөйләштеләр, минем беләсеңме, өч көн буе битем янып йөрде. әйе чыннан да безнең э, уңайлы позитив фикерләр дә бар тапшыруыбызны бөтенесе тәнкыйтьләп кенә утырмаган тәнкыйть тәнкыйть түгел күп кешеләргә ошамагандыр ләкин аны хуплаучылар анда ниндидер рациональ орлык күрүчеләр дә бар мәсәлән бер э, укытучы э, районда эшләүче гакилә ханым безгә былай дип яза унынчы сыйныфта татар теле дәресендә калькалар дигән тема үттек әле укыту программасында шундый тема бар Э, кыяматлар кыздыраны да карадык башка төрле газеталардагы кимчелекләрне дә сүтеп җыйдык дигән хәтта бит шигъри формага язып үз фикерләрен белдерүчеләр дә булды бу бит күңелле әлбәттә анысы күңелле ләкин зур күпчелеге кем әйтмешли тәнкыйтьтән тик түгел ошатмаучылар бар шуңа күрә инде без татар э, журналистикасы тарихында аны хәл беренче түгел кайбер газеталар бит берничә сан чыккан да тукталган менә шуның шикелле инде без хөрмәтле тамашачылар бүгеннән икенче чыгарылышыбыз белән хушлашырбыз ахрысы Sağ
Туктале, нишлисең соң син? Ә нишләр инде? Кыямовлар алай тиз генә бирешми, кыздырабыз. Мин бу жолы бик әйбәтләп әзерләнеп килдем. Ярты блокнотым тулды монда. Эшлибез, Алла бирсә. Алайса эшлик, мин тәкъдим итәм типик хаталарга тукталып. Менә типик хаталар дигәннән э, игътибар иткәнең бармы? Инстаграмга да э, теге дуслар белән сөйләшкәндә дә хәерле иртәләр, хәерле көннәр диләр. Урамда танышларым белән сөйләшкәндә дә. Әйе, менә аны татар телен камил белүчеләр дә нишләптер ләрне өсти. Менә бу нәрсәдән килә икән шулай? Минем уйлавымча бу ничектер э, төрек теленең йогынтысы микән инде ул. Төрекләр бит шулай ие гөнләр, ие ахшамлар дип шулай сөйләшә, аларда шундый бер гадәт бар инде. Шулардан юкка мул. Бит инде ул безнең элек-электән стилистик дөрес варианты хәерле көн, хәерле кич дигән вариант иде. Аллаһ Тәгаләнең биргән бер кабатланмас көне бит инде. Шуңа күрә хәерле көн, хәерле кич дип сөйләшә. Радио, радиоларда да иртәләр хәерле көннәр дип яңгырый ул. Күп җирдә бар, хәтта теге матбугат чараларыннан тыш урыннарда да аны очратырга туры килә.

Анан килеп мин әйтәсем килә, менә тамашачыларыбыз, караучыларыбызга көннең беренче яртысы, көннең икенче яртысы дип бик кенә матбугат органнарында шулай язалар, шулай сөйлиләр. Монда бит инде үзебезнең татар теленең чын матур варианты бар. Төшкә кадәр төшкә. Нәрсәгә беренче яртысы, икенче яртысы, менә турыдан туры тәрҗемә итү инде. Э, үзенең икенче яртысын тапкан дип әйтәләр. Минем аңлавымда менә икенче ярты ул бөтенләй бүтән әйбер. Ул э, мәхәббәткә мөнәсәбәте юк. Шуңа күрә әйтмәгез ул ярты сүзен дип кайвакыт кычкырасы килә. Ярты турында түгел, монда мәхәббәтен, сөйгәнен, гүзәлен, мәгъшукасын, белмим тагын. Аның вариантлары бик күп телебез бик. Ә менә бу камиллеккә омтылуның юллары ниндирәк соң шунысын да әйтеп китегез син әйтмәгез әйтмәгез дип кенә әйтеп булмый американ тулының юллары шул үзеңне нык контрольдә тотарга кирәк стилистика буенча язылган китаплар бар аларны укырга иренмәскә кирәк Әнә ләкин инде классикларны Хәзерге замана кешесе бик китап укымый шул, дөресен әйтергә кирәк. Алайса безнең YouTube каналын карасыннар. Шулай итик.
Тагын менә синдә белә торган бер вариант бар, кая белән кайда. Менә болар инде бу паронимнар, ләкин мин аңа бүген тукталып булдыра алмыйм, чөнки ул урынсыз куллану. Кая ул юнәлешне белдерә? Кая барасың? Кая киттең? Кая юнәләбез? Менә бу хаталар, менә бу хаталар сөйләүче журналистларда гына түгел, яза торган журналистларда да очрый, әйме? Әлбәттә, бик күп газеталарда да, журналларда да очратабыз. Кайда? Кайда анысы төп төгәл урынны гына белдерә, чөнки урын вакыт килеш сорау бит инде. Абдулла Тукайның шигырендә ап-ачык әйтелгән, кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, күңелемдә мәңге калыр туган җирем.
Димәк, игътибарлап китап укырга кирәк. Әйе, һәм бу сүзләрне бутамаска әйткәнчә берсе юнәлешне белдерә, кая, кайдасы урынны белдерә. Тагын бик кызык бер әйбер бар, әйме, автобусларда ишетәбез, җәрәхәт бар, яра бар, имгәнү бар. Бу инде э, бигрәк тә 6 маршрутта э, аны яңгыраталар. Җәрәхәтләнү очракларын читләп үтү өчен бу бөтенләй татарча сүз түгел. Әлеге дә бара шул калька туп-туры рус теленнән тәрҗемә ителгән. Җәрәхәт бит инде менә ачык яра булса, җәрәхәт дип аңлыйм. Ә монда сүз бара имгәнү турында. Имгән мәс өчен тотылып бара. Җәрәхәттә кон булырга мөмкин. Әйе, ачык җәрәхәт.
Яралану ансы инде сугышта була торган, я булмаса көндәлек тормышта да яраланып э, кеше үзенә зарар китерә ала. Имгәнү белән җәрәхәт һич тә бутарга ярамый. Булары бер теге синонимик рәттән бер сүзне генә алганнар да инде менә шулай тәрҗемә итүчеләр кызганычка каршы белмәү аркасында, бәлки белеп тә э, теге иренү аркасында да килеп чыгарга мөмкин. Менә шулай бара инде ул. Менә синең фикереңчә, э, кеше авызын ачып нидер сөйли башлаганчы башыннан уйларга тиеш кебегендә, әйме? Ә Мөхәммәт әбе Мәһдиевкә әтисе әйтә торган булган. Ниндидер сүз әйткәнче, телеңне тегенә арттан җиде тапкыр әйләндереп ал дигән. Кысасызга каршы үтәмибез шул. Ярар, инде булмау, булу, булмау дигән сүз бар. Ул рус теленең являться, быть дигән сүзенең йогынтысында барлыкка килә ахырысы инде. Мәсәлән, мондый җөмлә очраткан инде. Кеше сәламәтлеге өчен битараф булмаучылар булганда эшләргә була. Менә бер җөмләдә өч була. Безнең укытучыларыбыз мондый җөмлә күрсә, тотып силтәп атырлар иде әти. Бу дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә буларны уйларга кирәк. Ниндидер ул булды, булмады, фәлән булган, төгән булган. сәламәт булган кешегә бу булган сүз бөтенләй кирәк түгел сәламәт кешегә сәламәт акыл сәламәт кешегә артык сүзләр куллану күзәтеләме урынсыз куллану менә шуларны да аннары илдар маликович гел әйтәе кыскалыкта осталык дип кыскача фикерне кыска әйтергә өйрәтәдер ул әйеме әлбәттә без әле алдагы тапшыруларда остазларыбыз турында да сөйләрбез иншалла инде бүген лайфхак сәхифәсенә әйдәгез синнән нинди лайфхак көтәбез бүген Лайфхак дигәндә мин әлеге дә баягы э, сөйләм теле белән эшләүче коллегаларымны күздә тотып, радио, телевидениедә эшләүче коллегаларыма, яшьләргә бигрәк тә берничә файдалы киңәш әйтер идем. Бар кыскартылма сүзләр. Түбән Кама нефтехим, Трансгаз, Татнефть автоматика. Мәсәлән, шуларны укыган вакытта э, укып киләсең, киләсең, киләсең дә, интонацион яктан матур гына төгәл генә һәм шушы сүзгә төртелгәч, төртелеп э, сөйләмең үзгәрергә бозылырга мөмкин. Каушап китәсең. Каушап каласың, чөнки моны укый белмисең. Ничә укырга икән дип төртелдең, беттең, киттең. Эфирда булсаң бигрәк тә. Менә шуның өчен мин тәкъдим итәм. Менә мондый сүзләрне мөхтәрәм җәмәгать, менә булыр мин монда. Без Менә бу- аны экранга аерым биребез. Аерым биребез менә э, Түбән Кама нефтехим. Менә мәсәлән мондый сүзләрне күрдек. Аз алдан әзерләнгән вакытта узган тапшыруда әйттек бит, өч кат укып чыгарга кирәк дип. Менә шул вакытта Түбән Кама нефтехим. Менә шулай бүләбез дә. Түбән Кама нефтехим. Җайлыракмы укырга? Җайлырак. Тат трансгаз тат трансгаз тат трансгаз баштан бөлеп әйтәсең аннан әле кушып э, әйтәсең тат нефтеавтоматика нефтеавтоматика тех транс сервис оешмасы тех транс сервис һәм менә шушылай билгеләп чыгу сезгә укуыгызны шактый нык җиңеләйтәчәк ярар илдар бүгенгә җитәр әйме боларны шулайдыр башта истә калдырырга да кирәк бит әле Шуның белән без саулашабыз. Барыгызны да, хөрмәтле тамашачылар, э, бер-беребезне тиргәмичә генә конструктив сөйләшүгә һәм алга таба үсәргә чакырабыз, җыйбыз. Фикерләрегезне э, видео астына яза аласыз. Минем телефонга шалтыратмасагыз да була, видео астына фикерләрегезне языгыз. Без фикерләшүгә һәрвакыт ачык. Тол бетердең.
Таптым инде. Алар шактый күп.
Э, күзәтә белергә кирәк. Ярар.